Hallo, hallo, hallo, hallo Zimbabwe, hallo everyone. Welcome to Dubs Mustang TV. Kana usati wa subscriber, subscriber. Pano tinotaura nyaya dzese dzinonaka, dziri sensitive, dzinopisa. Tiri kudzitaura pano. Nhasi ndini yandoda kutanga kuintroducer pano pa Dubs TV. iyi ine kakutyisa but inovhura vanhu pfungwa ndisati nda introducer nyaya yangu ndina apostle pano apostle vatichange tichitaura nawo vachitiudza dzimwe nyaya dzine maringe nezvatoda kutaura panapa saka toda kuti vazviintroduce vega apostle thank you dubs uh, kazwai all over kwamuri ndoitwa apostle steve hama i'm happy to be in the studio so that we can have the discussion sezvamanzwa ndibaba ivava ndibaba vanopedza saka nyaya yedu nhasi patiri kutanga napo tichienda nayo yakareba e according to the bible

matorero andiri kuzviita inini akamira akadai so hanzi ndakauya muzita rababa vangu hamuna kundigamuchira asi mumwe akauya nezita rake munomugamuchira fast saka ini ndofunga kuti jesu ndiye akauya nezita rake ndobva agamuchirwa fast why ndiri kudaro nekuti ukazvitarisisa kwatinoti isusu kuchechi ndonenge ndokusina order according nezvinoda mwari unokwanisa kuwana munhu ari muroyi achizviti ndiri muKristu, ari muurayi achizviti ndiri muKristu, riri hure achizviti ndiri muKristu. Ndiko kwega kwekuti unoenda kuchechi uri muzvinhu zvako. Saka point yangu iri kuya pakuti Jesu haasiri here andiKristu wacho nekuti unokwanisa kuita zvese zvaunoda iwewe uchizviti uri muKristu. zvese you can do zvese uyu akauya nezita rababa vake vakamuramba nenhau yekuti haukwanise kuita zvese panguva imwe chete thats why akarambwa haukwanise kuita both kuti uri muroyi ukuzviita mwana wamwari asi jesu you can do both uri uroyi hwako unenge uchizviti mukristu maprofets maapostles mapastors vanoshandisa same name iroro thats way uchiona kuna matthew 7 vese 21 inotaura pamusoro pekuti muzita renyu takaprofita muzita renyu takadzinga madhimoni muzita renyu takaporesa vanorwara but pazonzi ipo kuzasi kwacho handikuzivei imi ibvai pano saka wozvibvunzei kuti ndanani ivavo vaitaurwa nezvaava because almost everyone ari kutaura zita iroro jesu kristu e, baba mm. muri kuiona sei nyaya iyi kuti jesu wacho haasiri here antichrist according nekutaura kwandaita neshoko ramwari muri kuzviona sei right waita basa dubs e, muono wako handifunga kuti ndiwaita wokutanga kune vakawanda vanotoita miono yakadaro iyoyi zvinowanika nekuti bhaibheri harisi nyore kuona zvakavanzika zviri mukati maro rotoda kuti pamwe pacho ufemerwe nemweya wamwari wokwanisa kunzwisisa mm. samuchinoona kuti even iro bhaibheri racho kune vanotouya kuti chimunya futi votoriramba saka kwauri kubva nako ndiri kukuona asi handei tione philippians chapter 2 vhesi 5 to 10 inoburitsa pachena kuti kuzvininipisa kwake mwari uyu saka pari kuonekwa jesu vanhu ngavachitotanga kuona kuti tiri kuona mwari wazvininipisa kuti afanane nemunhu agone kuponesa munhu saka kana chiti jesu hasi kutaura umwe ari independent ndimwari pachake Kobva kwanzi naizvozvo wakapuwa zita riri pamusoro pamazita ose. Taakubata manje zita. Mm -hmm. E panyaya yezita ipapa panotove nenyaya. Yeah. Wauya nevhesi yakanaka Matthew 7 iyo vhesi 21 to 23. Mm. Vanotoshandisa zveshuwa zita iroro. Mm. But kushandisa hazvirevi kuti vari muplani newili yamwari. Mm -hmm. That's why vari kuzorambwa pekupedzisira. kutoabusa mm. kwavari kutoita ikoko mm. saka zvinhu zvamwari zvine standard yazvo tikasangana neabusa utori musikanzwa iwoyo mm-hmm. nekuti satani pachake anotaurwa napowo kuna vakorinde mm-hmm. kuti mukasamungwarira anotouyawo sengirozi yechiedza saka padangogadziriswa pamisteki yemaonero asi pachokwadi jesu haasi antichrist alright how do we know how do we know mm. kuti this one is of, of god this one is not of god eh. how do we know kuti this is a, ndiye a, a real son of god eh. or he is not because tese tiri kungoshandisa the same name how do we know and or how do we separate them munoona chiri muna mwari ndechichi kune parabho yakataurwa najesu pachake mhm. anotaura pamusoro pe e, murimi akanorima asi ndobva pazouya umwe akanokanda chi e, sora imomo mhm. zvasangana witi nesora zvakafanana anze yakauya ipapo ndekuti rega zvikurirani mhm. handitika pane time ichasvika yekuti mwari vachahavhesta saka nguva inoyi e tinogona kuona vanhu vachiita zvakaipa mhm. ende zveshuwa patime iyoyo kutovadzora kuti rega kudaro rega kudaro ka mhm. pamwe pacho techitowesta time kune nguva yamwari yaachakohwa zvega zvichabuda pachena kuti uyu anga achinyepera uyu tikadzoka vaprofita vekumashure vakamboprofita vakati mwoyo womunhu ndiani angauzivi kunyengera kwawo yeah. right saka uchiona zvese zvatiri kuona chikonimeni nechichi chiri kuitika nemabhidhiri chichi zvichiitika handiti zita rajesu richishandiswa zvichatoramba zviripo hatigone kutozvistopa zvaizve and eh, wamboona kuti anenge anyanya kurova mabhidhiri uya uya ndiye anotendwa zvokuti hamheno hamheno vanhu vachimhanyira ikoko no wonder why jesu pavhesi yawatanga nayo yai mm. akutaura kuti eh, ndakauya nemuzita rababa mhm. vanhu vakaramba mhm. hapasi pekuti ukadzoka kuchapter one yajohn inototaura izvozvo kuti ndakauya kune vekwangu vekwangu vakandiramba saka kurambwa kwajesu hazvitoshamisi vanhu vanogona kutoramba chokwadi chamwari vomhanyira zvakaipa yeah. nekuti zve zvakapekejwa hakuna vanhu vanopekeja kunzoko yeah, yeah. yeah. saka jesu tikazvitarisisa from the old testament mm. handicharangarira kuti scripture yacho iri kunani but pane pakanzi ipo this is my name forever ndi, mm. ndi mwari aiudza moses kuti udza vana vaisrael kuti this is my name forever throughout and tikazvitarisa kuti the old testament iri kushandisa jehovha yaitaura zvakawanda zvacho about achazouya mwanakomana wamwari eh. tine mazita atainzwa kokoko kumashure ikoko eh. um, eh, like isaiah chapter 9 verse 6 ine zvainotaura about ana profets isaiah eh. vakawanda eh. vaitaura about him eh. taudzwa nezvake kubva kwesoko kunew testament omva auya eh. akuti enge a different from watainzwa from the old eh. ipapapo ndopandikuti how do we know zvinhu zvakatai seizvozvo zvokuti pangagadzirisike pangagadzisike sei because munhu wese akambva atotena from zvaanga achiziva from old kutenge aane imwe new understanding from new testament eh. yet wacho aitaurwa nezvake from the old apo pakati pedu eh. so chii chakutenge zvitenge zvachinja kuti akutenge something chiri different iye jesu wacho akatombozvivhunza kuvadzidzi vake achifamba navo vachitobva kuold ikoko vachida kuuya kunew pana matthew chapter 16 vhesi ya 16 anoti mm. kana vanhu vachindiona vanoti ndinani yanyaya yezita kai eh. ndopanozosumudza peter ruoko ndobva ati thou art christ the son of the living god saka zita riri kubuda apa nderekuti christ christ wacho zvichireva kuti chii mesaya muponesi tikadzokera kuold testament nekubva kuna ivo mwari vachituma vaprofita vavo vakaprofita nezvemuponesi aizouya vaprofita ndobva vatotanga kupuwa zita vachidaidzwa nezita sezvakaita joshua mm. izwi rekuti joshua riri kuti muponesi vanana daniel mazita avo ari kungonanga kuruponeso vana isaya vana jeremaya mazita avo ari kunanga kuruponeso yes. saka chatiri kuwana pana mesaya ari kuya kuzoponesa zita rekuti jesus rinotori nenyaya dzaro nekuti tikadzokera kumaalphabet tine time yatasina the letter j mhm, mhm. saka taifanira kutoti isos mhm, j akatozviuya kumberi kwelife ndofuka ku15th century isos iro izwi rekuti isos tikadzokera naro kumashure riri ngodzokera pakuti savior saka chatiri kunyanya kutsvaga isusu ibasa rakaingwa nezita iri kudarika zita racho chete zita rakaunza basa reruponeso ndo chinhu chatiri kunyanya kubata pazita irori yes. okay. ndabva ndaiwana script ndaichidai eh. its exodus 3 verse 15 eh. this is my name forever eh. and my remembrance to all generations eh. zita rakanzi mozisi audze vanhu apa nderipi zita iroro zita racho rinoteera tiri padhuze tikaenda pachapter 6 yacho vhesi ya 3 inobva yataura pachena kuti ndakambozviratidza kumadzibaba enyu kuna naabrahamu nevamwe e, ndine zita rainzi ndichava wandichava asi iwewe mozisi kubva iko zvino ndakupa zita rangu pachena ndobva ranzi jehovha tiri ipapo manje ndakudzoka the son of god akauya in his father's name eh. handiti eh. iroro ndiro atitaura nezvarero eh. saka isusu kana paine kudistota kwakaitika pazvinhu izvi kaizvo kuri kufanirwa kutibvisira zvimwe zvinhu from the name rakaudzwa moses rakanzi iri this is my name forever and my remembrance to all generations zvoreva kuti iroro ndo raifanira kutongoramba richipfuurira mberi kunew testament eh. thats why ndazodzwa chiti paya paya watiri kuti jesus christ haasiri andi here wacho bcause pati kutenge pane machanges avepo kubva kuna jehovha tichiuya pana jesus christ eh. tikauya pana matthew chapter 1 ngirozi yakatotumwa kubva kudenga ichiuya ichibva kuna mwari ndiyo nyakuuya uyu asati azvarwa mhm. ndobva yatotaura ikati pane mwana achazvarwa pano yes. zita rake achanzi jesus right? pa, pa, Matthew, eh, chapter 1 verse 23 kana verse 21 let me read ndiende ipapo pana Me... matthew 118 eh, from 18 ndopanditanga tonyaya dzacho ehe eh, pavhesi 21 patitange pa 21 eh. and you have a son and you are to name him jesus for he will save his people from their sins ndatenda hangu ingirozi iya yauya kai right but wait baba mm. let's go pa verse 23 eh. look The virgin will conceive a child, she will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Eh. And ndichitaura izvi. Basa raari kuuya kuzoita ndo riri kuburitswa pazita rekuti Jesus. Ndoziva kuti vazhinji vanonetseka kuti ko akuzonzi Jesus ozonzi Emmanuel futi. Yes, basa rezita rinombova rei? basa rezita ndere kuburitsa assignment mukada kuona kuti kupuwa kwaita mazita mubhaibheri vaisapuwa zvatiri kuita mazana zvekutsvaga mukurumbira munhu aipuwa zita neassignment yechinangwa chaafambira yes. saka pari kunzi jesus ndo patiri kuti zviri kudarika zita iassignment yes. saka tine first assignment yake yekuenda pamuchinjikwa asati aenda pamuchinjikwa une mashoko aaitaura john chapter 14 mhm. ndichakusiyirai mweya munyaradzi mhm. tikadzoka kuna luku ndopaanoburitsa pachena kuti mweya wangu ndichakupai unozonzi pana mabasa avapostori chapter 1 vhesi 8 musabve mujerusarema kusvika magamuchira simba mweya mutsvene wamwari kana taanawo ndouri kuratidza kuti mwari vanesu pese patiri mweya wamwari waanesu ndo taakudzoka pana emmanuel zvati pari kunzi emmanuel yaassignment yebasa ramweya mutsveni waakugara ari matiri right pane scripture

tiri ipapo baba eh. munozvitora sei kuti this is god this is devil paita light how do you separate those two things kuti the light of someone transformed himself to be an angel of light and the light of god how do you separate because wacho wamuri kuti haasi anotouya ari mulight ramufunga kuti ndiro iye asiri takuda kuona manje jesu paanoisa identity yake paanoti am the alpha and the omega yes paakutanga kubuda zvinhu zvisingagonekwe nasatani satan will never give life handitika you will never give life mm -hmm. ndo the first e, musiyano uripo kana taakutarisa e, satani nyange akauya akazvipakeja aka, aka sei yeah. akaita light rakaita sei you never give life only god can give life you never give life right standard yechinhu chinonzi holiness hakuna satani paanogona kuva holy nyange akanyepedzera in any state level yepurity iri muholiness yamwari thereis no other creature ndo patinotanga kuwana misiyano yacho ipapo tochienda patinoti capacity yeknowledge ina satani ine painogumira yet god himself aine identity yekunzi the all knowing god yes. satani anotombopererwa kutoshaya plan ya okay eh, vateereri nyaya iyi ihombe tida kuti mutiudzewo zvamunenge muchifungawo mucomment section nemaonero enyu kuti e, zvinenge zvakamira sei e, kuti ndiani uyu watiri kutaura nezvake ndiantichrist here or ndi ndijesus christ mutiudzawo kuti munoonawo sei maringe nenyaya iyi bcause zvakawanda zvinoitika wino kuti vanhu vakawanda vanoattractwa nekuti kunotaurwa ndimi uku mm. e, kunoporesa vanorwara uku eh, zvakati zvinoitika even ukaenda kun'anga munhu anonopora zvakawanda zvinoitika zvinoattractira vanhu kwese vanhu vari kupora masaizi ese hakuna kusiri kuporeswa vanhu saka tida kuti mutudzwa kuti zvinofamba sei maonero enyu matorero amuri kuzviita e, this is

zvatakanyeperwa zvatakaudzwa zvisiri izvo saka hazvisi kuperera apa ticharamba tichipfuurira mberi thank you